hanzi naashley tete vedu vekate family maswera sei tete vaswera zvavo muri sei vasikana How are you guys? How are you guys? Pano paiswa inonzi star party inoactivatwa sei kuina handizvigoni zvestar party vedu ndisirewo kandione kuti inofamba sei activation hanzi my day one ah, pakaipa

Thank you so much vanhu vari kuuya kufoni kwangu and I appreciate Shera chacho. Thank you for the stars. I appreciate you. Um, a lot of people vari kuuya kulive kwangu kufoni kwangu kuwhatsapp uh, ku, nekuinbox vachitaura vachindisimbisawo vachingoti ah no you need to be the bigger person you need not to comment zvimwe zvinhu you need to do this and that and I was actually trying to do that. Munji Linda, thank you so much for 200 stars. I appreciate you. Thank you so much. thank you so much hanzi what's wrong with your voice kuita sei harisi kubuda harisi kubuda mushe voice raka ndiri pabhegi ka ndakaisa chinhu ndakabata pabhegi apa ndaisa nenge kozi handisi kugona kubata phone for a long time imbodai atisikuita mene zvariri kuita riri kudonha runenge riri kuvhara kuvoisi inopinda nepapi neapa inopinda neapa meno tinopinda nepapi ndipe chimwe chinhu chekutsambira chekuisa mumashuro inyatsomira foni yacho haisi kunyatsomira zvakanaka iri kudonha ndoda kuti imire kudai yamira mm, ah, ya zvaita hanzi aiwa bigger person uchipinda mudepression aiwa ii haa bigger person ndine vanhu vato vanotova ndinotonyara vauyo kuinbox kwangu vachiti be the bigger person this and that i guys ka you need to understand kuti pasocial media titoriwo nehama dzinenge dziripo tine vashandi vatinoshanda navo tine vanhu vanoti respectwo vanhu vanoita look up to us hazvinakidze kuti ungogara uchingoonekwa uchitukwa nevanhu nemunhu every day left right and center so i also need to address a few things before like ndanyarara i have to say before ndanyarara anyway ndichataura before ndanyarara i'm going to do this live once and for all handifungoti pane pandichaidzokorodza futi kuti ndirambe ndichingoningirikina ndichingotukwa ndichingonyarara ndichingotukwa i've got things that have been going round and uh, ndofunga munoziva about my friendship with uh, with uh, my tt we've been friends uh, zve, for a long time i mean we've been friends for a long time and ininiwo i got to a stage where i, I had studied mumwe wangu character yake kuti munhu akaita sei and I, had, I, I came to terms with it kuti you know if you want to handle her how do you handle her munhu wekuti akadai akadai akadai akadai but still in that same, uh, same vein whatever i've done

every other day ndaimuka makuseni dzimwe nguva ndichitotadza kuenda kubasa kwangu but ndaitofanira kumeka shoti by 8 o'clock ndapa prison ndapa ndapa court kuti ndionewo mumwe wangu just to give you moral support it was not for anything it was not for fame like you say it was not for kuti ndoda kunzwa nyaya but it was because of rudo rwandaive naro i know kuti sometimes when youare down you need that support

anditi i never never wanted to show this other side but today and i said that no i need also to speak i was there with you pataienda kuprison i was there with you pataienda kucourt sorry i was there for you when you were in prison i would go every weekend ndichinokuona and i would uh, uh, uh, assist vana sometimes kana vasina munhu ari kuvapika ndovapika ndoenda navo kuprison ndoya ndichisikokuona i would i got to a stage where yeah, when i was getting tired kutei nezve i think ndakuneta ndofunga ndakazvitaura i reached out to tom jones kuti ndibatsire ndikapa tom jones mari and tom jones didn't honor which is okay but it's something to show kuti i was also doing that for you you were not there but ndaitokurwirawo kuti veduwe anyanya kutukwa mumwe wangu let me try to reach out kuti zvifambe but still look at us Uh, you, you still can't see anything good that I did. I spoke to Gilbert like kunge handizive kuti ndingati chii. I would talk to him every other day. Makuseni masikati manheru Gilbert ainsendera mamessage sisi he was getting tired I, he was getting weary aida support aida kusimbiswa aida chii so I would talk to him ma two hours ma three hours and my sister akagara pa she would say kana kana Gilbert achifona aitoti ndakutobuda muno imimi nabhudhi venyu hamupedze kutaura

I was doing that for you. Kukipa Gilbert, kumu, kumukeja. That's the word I can use for a lack of a better word. ndakamukeja gilbert kuti aramba aripo achingoziva kuti uchauya and would worked hard nagilbert ichienda kumalawyers ndichifonera achindituma kuti endai ukusisita izvakati for your withdrawal kuti ibude for your appeal kuti inzwike but today you come and give me that name rekuti ndaive rana which is okay this is what you think and this is how you can thank someone who was there for you kuti waive rana and you are saying kune vanhu vakandipa mari dzisina kudza ndaidya ndandisina zvandaiita i was just given money ko vanhu ivavo vakadii kutora mari yavo vakaiendesa kuprisons kana kuti vakaiendesa kunobhadhara kuna mimi direct vakazondiisirei pakati kuti nini ndivatakurire mari dzavo ndivaitise zvandinoita and i want those people to come and testify kuti nini ndakapa uyu mari yakati haina kusvika ndikapa uyu mari yakati haina kusvika i was never involved with your moneys and you know that handina munhu anoti akandipa mari ndikasasvitsa the people who assisted you i gave you the names for two people to be precise those people you phoned them and you spoke to them zvaunotonyatsoziva but unfortunately you want to paint everyone black munhu wese kana abuda mulife mako akaipa and youare the, nice, you're the nice person which is fine but i'm just trying to remind you of things that i did ndaienda kunotora vana vako every weekend kuti ndiende navo kuprison to a point ekuti ndanga ndakuneta ndakutadza kuzvijagla kuti every saturday ndotononokawo basa but every saturday i ended up giving vana motikari yekushandisa but nyaya iyoyo wakamboinzwa here ichitaura kusocial media kunzi mai makete nevapa vana mari motikari yekushandisa i know did, i did not i gave vana wasu vakadhira motikari ishandisai mota mupote muchienda kuprison kubatsira kubatsirana in that same thing network uyo ari kufona ndiye ari kukanganisa network ukaona ichifona unobva utoikati okay. sorry I, i had a glitch there i gave vana motikari yekushandisa handiti because kwangu kuri kubatsirana ndapa vana motikari yekushandisa motikari iyoyo yakaita accident yaita accident motikari iyoyo ndakati kune vana it's, a, it's an accident that's why it's called an accident i lost money on that car ndikaitengesa motikari iyoyo nemari isina kana basa because i just it was a right off imistake yakaitwa nevana but handina kumbobvira ndakaita noise about it you in prison bosi akatomboti mama ndoda kunovaudza kuti ndomotika takaita accident nemota ndikati no no no no no it's an accident yakaitika it's okay those are some of the things that i did for you zvauri kuti wakandiitirei ndiri muprison this is these are some of the things i did for you the other thing that is very very hard disheartening is i went to the commission of arts and lied before the commission of oats for your sake mimi airamba kuwithdrawa nyaya because anga asina zvinhu zviri tangible zviri pasi akati mukandipa mari yangu give me my money ndichinyorana nemi pasi i also want these things to be in black and white on an affidavit ndakaisa zita rangu paaffidavit ipapo zvekuti mari iyoyo dai isina kubhadharwa inini ndindaipinda pataiti mimaingotora affidavit ongonondiripotera naro affidavit iroro kuti this is this person is owing me because ndanga ndatonyora zita rangu and i'm going to post those affidavits moona because everyone panapa anofunga kuti tese tinotadza tingabva tanyanyotadza zvekuita sei tese ndakaisa zita rangu my head on the block ndikasainisa affidavit this is what i actually did for you ndakaisa zita rangu kana even ndakapiwa mari nevanhu vancho vari kuti ndaive rana marana iwanhu vavaindipa mari vakadii kuisa mazita avo paaffidavit i did that in faith in good faith seshamwari ndikazvinyudza zita rangu ndikaenda ndikanosweya pamberi pacommissioner of orts kuti ndini ndiri kuowa musikana uyu ndichamupa mari yake mbichana bichana kusvika musi wakati and we went through this mari yake tichitsvaga mari yake mimi akapiwa mari mimi akatonetsa even to withdraw that case ndaienda ndichinogara like dzimwe nguva ndakama musi ndakaita about six hours ndakamirira mimi just for her to come and put her signature kumaindustry uku that is what i was also doing for you at times i would go home and see the kids ndovasiro kana pocket money yandee ndinayo because naiziva kuti vana ava vajaira kunge vana mai vavo vachiitirwa zvavanoitirwa but now mama havapo i would try to be there for the kids because havana mama i was just there for you kuti ndingonyaradza vana pandinokwanisa I worked with your mom through and through and I respect you Gogo Murata. She was there for you and we worked together tichifamba kwese kwataienda ndichivapa update yezvese tazodai tazodai vana vachiitirwa mapati vachiita sei ndichimira nagogo tichibatsirana we were doing it for you the other thing ill come to prison I tried by all means not to tell you anything chiri negative chero ukandibvunza zvakaita sei kuti nhinga ari kuti chii kana kuti chii i would just crush it ndongoti ah no everything is fine because i was also working on your mental health ndaiti ndikasvika i would make sure kuti ndakuudza nyaya dzinokufadza nyaya dzagilbert nyaya dzekupula totanga kuseka kupula mapuling taitoziikanwa paprison paipe kunzi ndikauya inini ndotokumbira time yangu yaitopfuurira because it's, it was me working on your mental health ndichaedza kukubatsira kuti usimbe it's not easy to be in prison but i was there kuti ndikuonese ndikubatsire ndikunyaradze i made a lot of enemies that time ndakavengwa nevanhu inini ndakavengwa nemunhu wese ndakavengwa nemunhu wese but i still chose you ndakakuchuza kuti its okay chero ndikaivengwa nenyika yese but i will still choose you as my friend i will still choose you as a sister i had your back i made sure you are okay i made sure this maiklo ndikuda ushinda maiklo zvakati you would give me a list pandauya waindipa tsamba dzako ndofuwadha kuna gilbert gilbert wandipawo maresponse ake this is what i was doing for you but at the end of the day you come here and say hapana zvandakakuitira It's okay. You've been fighting with me. It's okay, I understand. Why are you including my husband? Why are you including my husband? Akutadzirei murume wangu. Chaakutadzira chii chekuti you are here, you are talking every other day kutaura kuipa kushata kwake kuonda kwake kusha hameno zvaunenge uchitaura zvese unotaura about my husband inini i've got hundreds of things that i can say pamusoro pagilbert pa zvandinokwanisa kutaura ndichimutukawo ndichiita sei but im not that person i respect him so much he has been there for you varume vangani vekuti vanomirira munhu ari muprison vakamira and i respect him even up to today he had promised me kuti sisi i will try and work on felis character because zvaari zviri kuitika izvi zvinondirwadza i want i know shes potential, got potential shes got this and we're working together zvakanaka we were working together and this time i say i respect you my brother you've been there for her and i respect you and i've always said thank you for being in her life thank you for being in her life haana chaakanditadzira chekuti nhasi ndinongofuma ndaakumutuka akanditadzirei chinhu wani chandingatochemawo kuti budi you have let me down is she he had promised kuti i'm going to work on this character this side of yours yekungoti chinhu chidiki diki wakutenda kusocial media chinhu chidiki diki hauna kumbobvira wakandipa time yekuti my, my dear ko zvandiri kunzwa izvi ko zvakamira sei let's talk let's sit down and talk zviri amicable as friends no you did not all this while we had friendship yekuti pakaitika glitch i was the one who would seek peace first because i'm someone who is peaceful ndikalaika comment kana laika kana kuwawo kwajoyi kana kwani waitotsamwa kuti ndalaikirei kuwawo kwajoyi and it would be an issue zvaita issue wotsamwa ndouya kwauri noti ko chii mumwe wangu kuti ah ko wakazolaikire chii kwajoyi you know handitaure najoyi you know this and that and i would apologize toti ah no it's okay next time i know what to do i stopped completely kulaika nekukomenta kumapeji evanhu because i didn't know kuti waunowirana naye newa usingawirane naye ndiyani and to be frank last time ndakatoona last week ndaposta ndakomenta komenta vanhu vakutanga kuti tingokuonai muri kupesuka kumaoko evanhu muri kuzodai because they didn't know kuti kuti tikomente zvinhu in good faith unenge uchitoti asi kana maenda kuna nhingi anditaure naye its like you don't talk to everyone so i mean i can't i couldn't i couldn't contain that kind of life and life, life yekunzi pese paitika nyaya wabata fona kutondibvunza nyaya ndiri kunzwa iyi hanzi ndouri kunzwa udza keti ndouri kunzwa udza nhingi ndouri kunzwa udza nhingi zvinhu zvandanga ndisingatozive even this chitryer by all means could be as transparent as possible you'd still come back with an issue ndanzwa zvakati hanzi wakati uri kunzi ndiwakaudza nhingi and vanhu vakuona kunge chingova chikufuwadira zvinhu waudzwa zvakati ndanzwa zvakati ndikazonzwa zvakati hapana chinhu one chaunopa mumwe wako benefit of doubt kuti vanhu vari kunyepa

and you come up with all sorts of things zvaunenge uchitaura you have said ndiri hure nhingi ihure kana takunyatsoisa vese vanhu vakaverengwa pasocial media i won't mention names vese wakati mahure vese takunyatsovaisa izvi zvizvi pasocial media toisa apa ndiani wanonzi nevanhu ihure anonzi nevanhu ihure ndiani munhu wese wakati ihure hatina chimbotiwa takamboona anobudisa more than one spouse kana even vamwe vacho hatitozive maspouses avo tinotongoziva ivo kunze hakuna nhingi but kuti uzive spouse yake hakuna inini wacho ndiri hure raunoti ndiri hure but ihave been hure riri mumarriage yaro for more than 20 years ihave been married to one man and you talk about my husband kuti akaenda kuuk kunonyengerera murume akazodai akazodai let me tell you this my dear uk yacho haisi yekuti ndinongopinda zvekumhanya ka kana ndisina mapepa ukangoziva kuti akagadzira vhiza rangu rekuenda kuuk wacho ka unobva wabatsirika my husband wacho neye wari kuti my husband ndakaenda kunomunyengerera he is the one who fixed my visa to go to the uk to join him even zvikanzi ndakamunyengerera whats wrong about someone unyengerera murume wake murume wangu ka murume wangu Hey, eh, saka i don't know kuti pane problem ipi papapa yekuti unonzi wakanyengerera murume hee ukazodai no its not right you've got your issues and deal them yourself iweyo ndiwe wakabira vanhu ina ndambobira vanhu iweyo ndiwe wakapinda mujeri ini have never been in prison iweyo ndionomwa mapiritsi inini handimwe mapiritsi Ndochokwadi. Iwewo ndiwe unoda kuramba une title yekunzi missis yausati waanayo. I understand and I feel your pain. Uri kudawo marriage but you must understand that marriage is not for everyone. You need to understand that point yekuti it's not for everyone. you have always said my husband this my husband that my husband this mangwana gilbert ye akabuda mba imomo uchatanga kutuka futi gilbert yeye kuti atadza azodai but that man has been there for you heis a good man if i may say this he is a very good man the very first day randakakuvhizitira kuprison pakanga paine makuhwa ekunzi excuse me ndadanana nagilbert which you did not even have evidence of ndikakuvhunza kuti havanhu vari kutaura makuwaya ndaanani life yako is about listening to people you need to start listening to yourself and go back on the drawing board reflect on yourself why is it ndini ndega pane vanhu vese vandinonetsana navo ndini ndega vandinono vanhu vese vese everyone the whole of i think 90 percent of people on social media you have fought with them are you that are you a saint Why can't you just accept constructive criticism for once? You can't accept constructive criticism. You just want to be the top. It's okay to come second. It's okay to lose the times. Not kuti every time uri kuda kutonzi ndiri kupisa, ndiri kurira, ndiri kudai. Zvinopeiko zvekupisa nekurira muhomwe musina mari? ngatirirei asikana vana vachidya ngatirirei muhomwe muine mari ngatirirei tine zvinhu zviri kufamba zvimwe zvine musoro kwete kunakidzwa nekungorira pamasocial media tisina zvatiri nazvo zvekupa vanhu you should have used your platform wisely kuinspire vanhu zvakakwana pane kuti vanhu vese zvine zvino everyone knows and its on record that you you scammed people you did this and now i see pictures flying all over ekunzi mai maketeni vakapiwa mari vakavhara vanhu mari dzemacos vakazodii why now because ndoda kungolabeliwa kunzi ndite ndito criminal ndinzi ndaito criminal but its not life doesn't work like that life doesn't revolve around you my dear no one has to, to come and report kwauri

your two girls eh, for that matter vana vasikana uchivasiya kumba nestreet kid iwe uchibuda pamwe pacho uchienda kuuk pamwe pacho uchienda kumabasa and you leave your house with or you leave your kids with a street kid then the joke is on you i cannot do that if i know kuti mba mangu mune street kid of oh, definitely when i'm traveling vana wangu vanoto uh, street kid rinofanira kutobuda but wakatrusta street kid iroro nevana vako that's not nice just learn to appreciate people vanhu pavanenge vakuitirawo zvakanaka va just appreciate it's okay for friends to fight it's okay for friends to part ways but it's not okay to make every friendship yako itosara ine ma i don't know kuti ndingati chii isare ine madance who of Of, out of everyone who was close to you wawakanatsoparadzana naye zvekuti unoziva kuti hamuna kuzotukana hamuna kuzoita sei hamuna it's not okay

achitaura whatever he's planning to do but every other day nyaya dzesocial media it's something that he's always he's always complained about kuti this other side is the side randoda kutraya kuita work on why can't you be someone anotsiurwa achiteerera wautsiurike wakaita sei you write on social media kuti maiitei kumba kwababa wangu makarekodha baba vangu it's not right my dear your mom called me vakati mwanangu zviri kufamba sei i can't say a lot huya kuno nditaure newe ini ndiri mwana akabva kune vanhu mwana akabva kune vabereki akarayirwa nambuya vanhu vake nasekuru vake i drove to your mom to go and explain to mama what is going on ndikavatsanangurira mama ndozviri kuitika vanangu musadai musadai musadai but what happens next you went on live and you started shouting because im someone who is very peaceful i tried to seek peace when, was, when i was in the uk i found gilbert ukamubvunza anokuudza pawakatanga kuposta zvemabesti wati wati i saw it and i kept quiet but i reach out to gilbert budi ndozviri kuitika what's going on rakati anosisi i'm going to zimbabwe when i go back iwill make sure i fix this what's going on imimi musateerera zvekusocial media and then i said it's okay i spoke to him akanditaurira i ah, know iwill go and fix things it was i reached out to him not once because i needed peace nekuti i know when youare that person wekuti wakagumbuka haukwanisi kuteerera utsurwa ndakaiya kumba kwako ndichikutsura nezvawasu the other day ukandiudza kuti wasu hana kana chaakandiitira thats the day that i decided to say you know what in as much as i love her but i also need to refrain myself because kana asingaone zvaakaitirwa nawasu ko ininiwo zvandakamiitira achazviona here and i never saw this coming

ko kungoadmita wo ko kungoaccepta okay ko kungoaccepta kuti ndadefeatwa for once you don't die you won't die that day we went to the airport kunocollecta bag so i think it was on the 12th or the 14th of july i came to you ndikakusekerera ndikakumhanyira ndikatambira bhegi and everything looked okay andina problem if you had an issue wefanira kuti ah sha inini i'm not happy ndakatanga ukatanga kuratidza kusafara kwako on pictures and i saw it and even after that ndaitaura newe kuwhatsapp ndichitaura newe hai ndeipi if ndichiona kuti maresponses ako they were called but because i'm a peaceful person i continued talking to you not kuti kunyengerera ushamwari sterek like what other people think kuti hanzi kunyengerera ushamwari kunyengera i've acquired so much without friendship a lot of things actually saka handizive kuti chinonzi nevanhu unoda fame fame yacho inobhadharwa here bcause as far as im concerned handisi kunyatsoona kubhadharwa kwacho kwainoita fame yacho ini hapana ini inave worked so hard to be where i am zvisina fame mukati there are other people who are not even famous vane mari dzavo out there

It's not right because I know that's what you do even behind my back. It's not right. Just reflect on yourself. Unopusha vanhu away vanhu vanenge vachikuda. You push people away. And you start saying vanhu vese vakanditadzira inini chete iwewe chete ndounogona. you need to reflect on yourself please you just need to reflect on yourself and i want you to refrain from shouting kutuka murume wangu direct your anger to me direct your anger to me i will never andimbofa ndakaya kuzotuka mai vako kana baba vako kana kana murume wako kana anonzi ani kana mwana wako kana ani i will never do that handikwanise i don't im not that person handisi munhu wekuti ndinotanga ngotuka why you, you, know, you feed your ego on, on, shouting to, on shouting to other people you feed your ego on kutuka vanhu why are you this person why are you this person a lot of people vakabuda mulife mako not because they were bad but because they couldn't handle they couldn't handle kutamba newe but i was there and i was enduring all the pressures dzaunenge uchindipa dzekuti heye usataure nanhingi heye usafonera iwe ukavengana nemunhu its an automatic kuti munhu iyeye ngaachitoregedza kutaura nanhingi newe its an automatic nhingi chibva watombloka chitombloka munhu iyeye nhingi because wanetsana naye what if if something happens the next day mairegererana makutaura mese what will happen to me the day rakaya keti kuzimbabwe ndakakuudza kuti ketinini is not my cup of tea ukandimanikidza akana meclowi keti munhu ari bhoo munhu wangu ndikati no keti akandituka handidi kuti nditaure naye handisida kuenda kuairport kunomutora kete akandituka ukanditi kana munhu ari bov singaite no we need to agree tiri mashamwari ndikanzwisisa ndikati its okay tikaenda unotora keti kuairport maitamba naketi i was not there i made sure kuti mutambe kutamba kwenyu ndisipo tata matamba naketi keti aenda manetsera naketi wandintrodusa kwangu naketi wandiconvinsa kuti taurai naketi next day manetsera naketi you tell me to block keti you tell me now to block kety what kind of friendship is that you send vanhu sometimes you send pictures posta zvakati ndipostera zvakati ita live yakati and people will see me anobva vafunga kuti ha ah, mai maketeni vanonyengerera ushamwari every day anonga achingoposta munhu every day anonga achingoposta munhu sometimes vamapost you know it unotombondipa kuti posta picture iyo wonyora kuti zvakati posta izvo wonyora kuti zvakati because of friendship and love i would also do that tinongoposta tichingoposta tichingoenda because kutamba tiye tichicover each other's back but why are you superior than everyone munhu wese is bad iwewe wega ndiwe wega munhu ari right stop kutuka murume wangu kana une maissues you've got issues with me not with my husband you've got issues with me not with my children you've got issues with me not with my family tuka inini stereki taura chihure changu zvekuti senge chihure chapasta chaunogara uchitaura wakachitaura years ago chekunzi ndakadana pasta vaudzeka pasta uchivataure kana uchivaziya kana uchivaziya pasta ngavataurirwe zita ravo pastor vapi vandakataura navo now because youhave run out of nyaya dzechihure dzaunenge uchitaura kuti chihure you cook up kuti ndakazosara kumount darwen ndikazodai who does that who does that i had loved you the way you are not for fame not for fakeness not for what because kana tautaura nyaya dzefame inondipeiko fame yacho pese pandaitaura newe pandaitamba newe peji rangu rekumamaketen randaishandisa it wasn't even monetized this new page randakazoti ndatoo kuuk ndakangoti let me just ride on it because im actually in the uk ko kungo monetizer thats when i started monetizing my page dai yanga iri nyaya fame chaizvo ndichinzi ndikuda mari ka i would have monetized that page ndoti because ndikushandisa fame what is fame what is fame chii chinonzi fame chokuti unoti hanzi mai clowi muruva anoda fame ndakakuziva uri mai titi wepafacebook here iwewo ndakakuziva usina chauinacho we struggled together we went through a very rough page together and you know this I've got a day that I will never forget when you were very when you were feeling very sick. Gumbo rako richirwadza rine zironda gumbo rako. You came to my house kumaborain. My husband got worried akati manje anoita sei he she's not feeling well. Panga pane musikana anonzi Demetria Mutaramutswa. Ndomutaura musikana I don't know if she's on social media or hama dzake. Ndikamukumbira she was my friend from Budiriro. Ndikamukumbira kuti hona shamwari yangu iri kurwara. she's going achichigara kumaubra kwa ndakakuendesa kumared roofs even ukasaona kukosha kwazvo but ndakakubatsira sha mbuya vangu vakandidzidzisa kuti usafe wakadadira ruoko rwakambokupa chikafu and i learned that from an old, man, old woman kuti chero zvaita sei wakapiwa dhola nemunhu ukazenge mangwana waane mari usadadire munhu iyeye because paakakupa dhola iroro wanga usina waitorida dhola iroro wanga usina dhola iroro i sent that lady ndakadaidza cab ndikakupinza mutaxi neshamwari yangu iyo inonzi demetria akanokusiya kumba uchirwara akasiya kusukira maplates akasiya tsvaira mba akasiya kubikira aripo musikana ainonzi demetria mutaramutswa nanhasi shes alive i don't even know where she is but obviously haazi munhu wesocial media but akanga auya kumba kwangu that time tichitosona ndikamukumbira kuti ndokumbirawo usati watomboone fame yaunotaura nhasi kuti vanhu around me they want fame vanhu around me they want which fame are you talking about i was with you before fame and you know this and you know it's true i was this without with you before fame ndichienda kuchechi kunonzi kuchii kupolitech and i would invite you to go to church tichitambudzika tese inini ndari down iwe uri down toenda kuchechi wangu handei kuchechi kupa kuna pasta vari go vanhu vari right let's go to church tichienda kuchechi and i remember you once posted a picture tiri tese kuchechi uchiti when friends meet not for gossip but to worship the kingdom of god handina kuuya nhasi guys handizi munhu wane zuro wekuti munonzi mai maketeni vari kuda fame no no i knew her before fame i knew her before this fame iri kutaurwa kunzi muri kuda fame muri kuda fame ipi fame inogara ichitaurwa kunzi mai makete nonoda fame it's not correct it's not proper you don't need to do that chimbo up chimbowo grateful just for once kuti at least munhu uyu ane zvaakandiitirawo muupenyu hwangu ane zvaakandiitirawo when i was in prison just be grateful for that I would give you advice even zvaGilbert. I would give you advice even zvemumba. I would give you advice. It's not okay. It's not okay, my dear. It's not okay. Sometimes just reflect on yourself and think backwards kuti veduwe munhu yangu achinzi akaipa akandigonerewo pakati. nyange munhu yaachinzi akaipa akandigonerwo pakati you need to reflect usakanganwe chezuro nehope mumwe wangu you don't do that life doesn't do that you know vanotaura vakuru kuti unokohwa chaunodyara you might not rip it now but your children will rip it iwo you might do things and get away with it but vana vako will suffer zvinhu zvaunenge wakatadza iwewe i assisted you kuti veduwe ngatinyorei list tibhadhere vanhu zvikwereti zvavo ndaitaura newe pane mumwe musikana anonzi sandra sandra achiuya kwandiri ndichimupasifaya sandra aida kundanoripota ndikati please don't go i will make sure mari yako yauya i was speaking to sandra every other day ukasvika dhera wakazondipindura rafu yekuti muudze kuti asandinyaudze i was shocked kuti saka manje ndokubatsira sei i want to help you kuti ubude mazviri but you are still trying to be difficult even kwandiri wacho why are you this person why tinenge tichokuda sha nemoyo wese kuenda kukwati kweweka unawa unongo chitowesta time yako uchiwe you be eating in your time chero ndiri chinzi rana okay it's okay ndiri rana but rana waye ari kutodyawo time yake ka achienda kuprison and i would come on social media and pacify mafans fans were getting stressed fans were getting mablood pressures ndouya ndopacify mafans pawakadhipotwa kuuk i tried to, to divert people's attention ndikaposta picture uri mota an old picture what was i trying to do i was trying to cover your back but all those things you can't see you, you don't even see them i tried to cover your back my guy i tried to cover your back zvandinokwanisa as a friend ndakaita but iwewe if you don't see all those things and what you can only see is kutadzirwa then you have a problem you have a problem to be honest you need to change your ways you need to change your ways i see the way yaunotaura its with so much envy i said to people i didn't invite you to my house why because ndakanda kustada kuti uri munhu wekuti you want to be on top of everyone so i wanted you to live with that yekuti inini ndine better house than yamai chloe that's what i wanted to try and see kuisa because ndaiziva kuti the moment you're going to come to my house you're going to see things and then utanga utanga kuti ah, so ane zvakati it's like i'm better than she, she wants to be better than me this like so because i decided you i know what you want you want everyone to to agree with you even if you're wrong so I, would, I managed you accordingly I managed you. I know kuti you want to be on top. You want to be number one. You want to, to, to excel. Ndionofanira kuonekwa chete. So each time I tried by all means to work along those lines. I decided not to kukuunza kumba because ndaizoti uchazotanga kuti ah mai Chloe vazodai. I didn't want that. Ndida kungoramba ndiri neutral. Ndichange we are okay takangofanana. That I was trying to manage you as a friend. I was managing you as a friend not for anything but just to manage you paushamwari hwedu kuti let me manage mumwe wangu ndoziva zvaanoda pakaitika chinhu haudi kutsurwa haudi kuoposwa ndofanira kungokonkea newe kuti ehe ndizvozvo zviripo its okay on wasosi issue i drove i came to your house I, so, i spoke to you ukandiudza kuti aakana zvawasa ndakana basa nazvana kana chaakandiitira muupenyu hwangu and then i said its okay after three days or so im sure you realized ukanyora something about wasu ukaposta and i took that post ndikakuforwardira kuwhatsapp kako ndikati this is what i was trying to tell you that day wakazozvirealiza later but ndandatoenda kwauri ndatoedza kukuonesa guys i've tried to be that friend i cannot be the best of friends ndiri munhu atoriwo nemaflows ake but on this i have been so so patient with my friend kuti you know what whatever happens even pandakadzoka kuzimbabwe kwacho i tried to be very very professional and very very peaceful ndikatraya kungozviwina mbichana mbichana and i wanted this relationship to be there but not as tight tichingotaura ndeipi zviri sei takasangana tomhoresana tikaita sei this is what i was trying to create wakauya kuuk i accommodated you but you, you start shouting at my husband how do you expect him to feel dai kuri kunzi anoona thank god haaone hake zvinhu izvo zvezvo dai kuri kunzi asangana nazvo anozviona even hama dzake dzinotiwo kudii kuti inga ndiye munhu wamaiti anga ari kumba kwenyu my sekuru came to the to kumba the other day uriko sekuru ishamwari yangu yanonzi ningi ningi ah okay that's fine vanhu ivavo vakakuona uri mba vakanzwa vanoti chokwadi munhu yakauya pana pakagara but nhasi anofuma chiti chingosiyawo pekuti vanhu ava vakambondibatsira these people were there for me chingosiyawo ipapo just lit chimbosiya padiki ipapo pekuti she was there for me in my darkest hour when everyone was not there for you you talk about jineo kuti jineo akauya kwauri achikudza kuti ndiri kunyengerera ushamwari jineo you mustn't do that jineo you mustn't do that you are the one who phoned me wakandifonera wanditextira actually ukati maiklo what's going on ndikati hapana chiri kuitika chii ukati ah because ndiri kukuona mumastreets ndikatokuti no hapana chiri kuitika weare good that was my comment ndobva ndasiya but jine waita akaona even ndaita life aiuya kufoni kufoni kwangu oti mami well done ndaona maita tenda ii mwari akanaka i respond to her i've got these messages ah that's okay the next thing pakaita tom jones life inini handiwanzowanikwa pamalife jineo ndiye akandifonera akati mai maketen muri kuitirwa live ndikandi ndiri kuitirwa live ndiri kuitirwa live kupi zvikanzi kwatom jones muri kuitirwa live muri kutukwa zvisingaite muri kunzi makabhadharira wasu mari dzematiketsi mukabatsira wasu visa mukaita sei mukaita sei ndikati ah let me go and check ndobva ndaenda ndobva ndanocheka ndibva ndati ah but audio yacho kuzanzi kune mavoice notes ariko she actually said kune mavoice notes ariko hanti akatipiri mavoice notes mm -hmm ndobva ndaenda ndobva ndanotarisa ndichida kuteerera voice note i went there ndikanzwa voice note racho harina charaitaura chandainzwisisa ndikana kufondera back ndikati iwe ndaenda kulive ku yatom jones hakuna kana voice note randiri kumbonzwa resta rangu zvikanzi ah hameno maybe nyaya dzechone dziri kutwistika and things like that and then she says ah ini ndachoda kutoti ha ah, you shamwari you did your best you tried your best mamessages mamwe acho atoripo in written form you did your best for this woman ah you know don't be feel, feel bad for yourself you did the best and then i told her to say you know what i've done my best and i know my conscience is clear kana tikafuma tisingataudzane kana tikaita sei i still believe my conscience is clear i never for even one day sent janel kuti akufonere achikuudza kuti mai clova tanzi ndinyengererewo maititi no i never did that kana akatokuudza izvozvo akatonyepa because jineo would come and post you but achitaura neni kuseri achiti amai ava vatende amai ava vasi grateful haa mukadzi uyo anongohakira dai ambomira nyaya dzekuhakira she comes tomorrow and she post you and im like aa ah, ah, hazirei mari kuti anohakira anohakira azodai azodai which is not right it's not good it's not right let's just learn to appreciate one another zvaunenge waitirwa nemunhu chingotendawo jineo kana iuya kwauri achikuudza kuti ndiri kukumufonera kuti ndikunyengerere let me spell this out i never did that handina kumbobvira ndafonera jineo kuti auye kuzokunyengerera thats a lie i never found jineo that is a blue lie handina kumbobvira ndamufonera and inini if you had phoned me taitaura zvakanaka kuseri because i couldn't say, start saying things to you because i didn't know kuti wakanga wakabatikana nei i didn't know kuti wakabatikana nei handizive kuti wakabatikana nei saka hapana pane itanga kukuti chii ndaikutaudza wani kufacebook whatsapp if you had issues waifanira kungo ndichakasikana handiziyepi pakati and you were used kuti ndogara ndichiitika pakaitika issue iwill come I'll ask, I'll come, I'll seek peace, I'll come, I'll do this, I'll come, I'll try to, to, to, to make the, the things okay. But this time I got to a point, you know what, ndaneta. I can't have this life. I can't have this friendship. And I wanted a friendship yekuti tinowirirana but handichaziye nyaya dzako because pakangobuda chinhu chidiki diki ndini ndaburitsa. Last time pakabuda nyaya dzekunzi wadepotwa ku, ku, ku UK ndini ndaburitsa.

ndokudhipotesa kuti waita sei ini ndakatomirira mabhegi angu awanga uinawo i had sent money to you you know this is true kuti utakure mabhegi angu utakure mabhegi ako yakanga yashota ukauya kuuk and the life happened why would i celebrate why would i rejoice mumwe wangu achienda pasi why would i celebrate you going down zvinhu zvingani zvataitraya kutraya by all means kuti zvibude

pakanzi pari kudiwa munhu anoita anoleader party i can't do that but pakanzi pada kusonwa maketeni ini ndinoenda iwo you can't go so we were never people would, would like compete in any way tandisingatombokompite zvachose not even a single day rekuti ndaimboita things in competition with you every time that would go out there unodressa more better than, than me better than almost everyone and i was happy because ndaida kuti ushaine

takapiwa zvipo zvakasiyana my dear friend i want you to understand this and i want this to stick in your head mai maketeni vanosona maketeni havana chipo chekuita chekuita 1.5 million followers havana chipo chekuita mc havana chipo chekudii but when it comes to mcing muzimbabwe that i cannot take away from you you are, you are the best ndotokuti maititi unotoenda i know hapana ndikada kukuisa kana chero pane vanhu that no one can take away from you its your blessing une chipo chako ukanzoda kuimba you are good at that handikwanisi kukurwisa iam not a singer handiimbe ini so why are you feeling so uh, insecure if you've got friends like me around you the day you left me with gilbert kusouth africa every other minute waifona nevideo call kwandiri wofona nevideo call kuna gilbert wofona if you had known how much i respected that man you wouldn't even worry yourself but you feel kuti youare just so agitated unonge uchingofunga kuti pamwe ndabirwa zvinonzi mbavha inotya ubirwa ka pamwe ndatobirwa pamwe zvazodai but i never thought anything along those lines and even that man haana kana day one raakanudza zvinhu zverudo kana kumbobuda muleni no its budi sisi maswera sei maswera sei maita sei madii maenda kukoti here ehe maenda kuna loya here ehe mafambira mimi here ehe manyora afidhavhiti here no chiitai zvakati sisi hongu itai zvakati eh, its okay i worked with him so much i've worked with him and he had promised me kuti achagadzirisa zvinhu and i want to say this even if he is watching i would say budi you let me down because ndaifunga kuti muchagadzirisa zvinhu before they get out of hand ina ndizi munhu wenoise handizi munhu wekutukana nevanhu i want to be peaceful all the time handisi kuti ndiri 100 percent ive got my flows yes its okay but handizi that bad zvekudaro zvekuti ungabva watonyatsoti kune vanhu zimuroyi rakati and you, you are not afraid to say those kind of words those are heavy words to say they are too heavy they are too heavy i think like i said kuti what everything that is on you you want to transfer it to other people i'm now starting to think kuti pamwe iwo ndounonge uchiita zveuroyi zvacho so you think everyone else does the same what you do because zvekuba you want me to be said ndakaba zvekunzi ndavhara vanhu you want me to be said ndavhara vanhu mari dzemacos the next thing ndakabira vanhu vanhu vako vakandipa mari those people ngavabude pachena vataure mari dzavakandipa toona kuti pari mari dzodzo vakandipa dzocho vakandipa sei ndikaita sei ko zvinonetseko mafoni ko ariko mathree way ko four way ko ngavauye vanhu vachiyo vakanzi vakava ndakapa vakandipa mari vauri kutaura kuti ndaipuhwa mari nevanhu vanhu vapi your problem is you cook things in your head and you believe them unogumisira wakuzvibhilivha you believe your own lies uchinyepa wotanga kutozvibhilivha kuti zvinhu zvakaitika you just think kuti ndakadya mari dzandisina kudya when, when, when, court, when, when prison wakataura kuti uri kunzi uri kudana nagilbert because its something that was stuck in your head which was not even true it was not even true it, was, it just got stuck in your head kuti saka vari kutodanana tikauya kuprison nesister yangu iyi akaona attitude yawakandiitira kudzi akatonditi ah ko why is she doing this asina kana mafacts hautombomirire kunzwa mafacts unotongotanga kungobhomba chete hausati wanzwa mafacts ekuti mumwe wanguwo what is ye side of the story like on this issue wakabhoekana usina kunzwa my side of the story wakangobhoekana kuti automatically watondora nawasu the next thing saka vanhu havaritondinyeya the next thing saka zvakati its not everyone who does what you do sometimes tinenge titoita zvinhu zvisinei newe zvebusiness i was happy kuti wasu had traveled on business not kuti tanga taudza noti ngatinenyeyi wotoda hanzi ndakaudza wasi kuti usataurire uyu nezvevhiza rako anokuroya i don't say that its too heavy for me anditombozvifungire because i don't know i don't think kuti zvinhu izvozvo zviriko i don't think if they exist you guys you need to to understand how how how hateful it is for someone that you did so you know you where you went out of your way i was supposed to have traveled to uk nofunga some months back and you now say akazoenda kuuk ndapinda mujeri nda whatever whatever you said gilbert knows this ndakatenga matickets inini gilbert akati sisi mukabva kuzimbabwe zvinhu sezvinomira ndokumbirawo muchinje ticket renyu i spoke to my husband wauri kutuka wacho yee ndikamukumbira kuti baba kulo i can't come now feli pane nyaya dzake dziri kuda kumbofambirwa dzekukoti chichi saka ndokumbirawo kumbenge ndiri kunoko ndipushe nyaya idzi akati its okay pusha nyaya dzemumwe wako ndikaregedza kuenda ndikazoenda kuuk last minute you know everyone who knows macoes visas they expire after three months ukasaenda before the three months you must visa raita you must enter before three months ndakaenda kwasara three days kuti visa reexpire i was waiting hoping kuti mumwe wangu zvinenge zvinhu zvake zvichafamba i wanted to see you walking out of that jail prison as a free person i was waiting for that day but because of time ndakagumisa ndona kuti i ah, know what rega ndichitongoenda bhozi time yapera ndichisvika unfortunately enough a week later or some days later you got released but i denjured ndamirira kuti ndikuone uchifamba i was waiting for that day to pick you from that prison uchifamba as a free woman if i didn't love you ndaisafanira ndaisamboita zvandakaita zvekuenda kuna mimi zvekunokumbira mimi kuchema ndakachema mumwe musi kuna mimi ano kana ari panapa she testify even gogo would testify gogo murata vanotestifya kuti ndakachema inini ndichichema kuti mimi ndinzwisiso mimi mimi akazorudza kuti mai cloe the way you cried zvandipusha kuti nditi you know what ndinonyimwa mablessings namwari nezvimwe zvinhu let me just let ye be ndobva asaina that the withdrawal form but mimi aisatoda achitonetsa

kundisapota because they know me for who i am they don't know this social media person who is being painted black they know me zita rangu vanoriziva vanoziva munhu vanodhila naye because uh, some of my clients have dealt with them for many years so it's not today yekuti vanongonzwa pasocial media kunzi ye munhu uyo aite and then they will believe 100 percent no life doesn't work like that you cannot control everyone my guy that's the problem iri kuitika kuti you really want to control everyone you cannot control everyone you just cannot control everyone you need to understand kuti kana ushamwari hwapera ngaungoperowo inga ndandakangonyarara wani ndandakangozvinyararira ini but now ndinonzwa kunzi hee mai makete ndizvakati mai ii guys we need to know kuti tiri vanhuwo handingarambe ndakangonyarara kana chingonzi nyarara uchibhuliwa ini handitogoni kutuka munhu ini i can't come here and start shouting ndiudzawo mafacts aunofila kuti mai maketen apa mai maketen apa you always talk about he aizoblackmaila fata he aizodai he aizodai ko iwewe h i v yako yakwaiona kupinga wakangouya ukanyepera vanhu kuti wakaiona kuna tapiwa did i come and offend that

zvichangokubata zvinhu zvako zvichangokubata and i need to take the, uh, this opportunity to kuti nditende kune those cat family members who are very observative vakaobserva vakaona nyaya yako ona kuti you know what this person has been there i appreciate you munosenda mamessages ah you know ndiri cat family but i just want to appreciate you Of course, mai vedu apa varesvawo but we appreciate you've been there for us. You've been there for her on her darkest hour. I want to appreciate those people. Both vanhu vanenge vachitojaja zviri fei kwezve tova munhu wekuti kwaenda mhepo ndokwavanoenda kwaenda ukuwo ndokwavanoenda havakwanisi kuanalyza kuti vanyatsoonoti but takunyatsoisa mapoints pafairness chaizvo chaizvo uyu paakanyatsotadza ndepapi mbuya vangu vakandidzidzisa kuti ukatadzirwa nemunhu whether its your friend or its your husband or its any you way zvaakakuitira against zvaakutadzira woona kuti scale yangu iri kuremera kupi scale iri kuremera kupi unyatsokuti but munhu has done so much angonditadzirawo ichi chinhu one let me just give you a benefit of doubt but with you hapana chinhu chaunozombofunga you forget everything you erase everything completely wakutanga kutongofunga chidiki diki chawatadzirwa ichocho and on this case hapana chandakakutadzira thats the truth chokwadi ndechekuti hapana chandakakutadzira you and you know this mumwoyo mako kuti maiklo havana chavakanditadzira

ukati mai clo we need help tikati ngatifonerei joy joy akauya joy ita gofan me joy ita live uchitaura zvakati zvakati zvakati joy akatombotsikatsika akatsikatsika kusvika azongoti ano ah, let me just do it pakupa ushamwari hwedu bcause that time nyaya dzezvikwereti dzaipisa joy does a live joy aunganidza mari joy auya nemari the next thing you go on social media and say vanhu vese vari kuita malive ava ndine navo handitovaziva kuita zvemusoro wavo and people want to ride on me people want fame because of me why would you say that tabatsirwa joy akauya nemari yaakauya nayo iyoyo we appreciated that money but still even mari iyoyo yauya wakasara uchitaura kuti vanhu iyoyo vanoda fame chete kwandiri vanoda chakati why are you this person why are you this person its not right ingwana akakubatsira wani but ndiye munhu wawaiti inini tine that bad relationship kumashure yekuti munhu akambotibatsira next day hauchawirane naye wakutoda kuti ini ndibloke joy wakutoda kuti ini ndisataure naye wakutoda kuti nditomubloka the very first time that we had an argument you know ndakakufonera ndichida kukuti ustope kunetsana najoy ukanditi wakuita zvajoyika wakuita zvajoyi saka chiita zvajoyi ndikati no It's not about that. Ndoda kuedza kukuonesa mumwe wangu kuti no, you are not supposed to do this. Understand kuti munhu aka and then what happened? You hang up the phone. Why? Because I was just trying kukuonesa. Obviously ndakanocheka zvakaita Joy kuti she had done a life which was not good. But ini ndaedza kungoda kuti uite peace because I don't want you to fight with everyone. like everyone has a thing to say every person everyone munhu wese ane chekutaura munhu wese ane chekutaura about you its not right even zvaunoita zvekuti unotukirira munhu kukangana kuti mangwana kune chamangwana tinosangana mangwana my guy tinomhoresana mangwana my guy usabva wanyanya kukanganwa kudaro kubva waita kunge ndiwe wega munyika munomu no no man is an island you need people vanhu unotovanida you need people like that you need people usabva wazviti because ndine 1.5 million followers they are now stuck in your head and you think i've got everything in the world no you don't have you really need to start working hard hausati wanazvo zvese hausati une chipo chako chaunacho but zvipowo zvekunzi ndagarawo kuprime area ndaivakowo mansion chipowo chandee ndakapiwa its not like iwo youhave been written off hauchavake mansion uchavaka uchagara kana kumalow density uchaita sei thats house yako iyoyo is a starting point inini i started from budiriro to be where i am today so just give yourself that thing yekuti you have to at least understand kuti mwari vakatizvara zvakasiyana you lie so much you just want to be on competition with everyone the first time chiya ndakaya kuzokuona kuchigara imba yako yekuchisipiti you lied to me even if im your friend wakandinyepera imba ino ndeyeyo ndeye gilbert akatotenga saka ndopandotogara saka zvakati zvikati but nguva diki nguva diki diki i realized that it was not your house but i never came to you to confront you kukudza kuti ko wakandinyepererei ndakangonyarara ndangosiya zvakadaro why because uri kuziva kuti ini ndine imbawo yandinayo so you want to be at par with me i understood the next thing wakuzobva pa wakutanga wakanganwa kuti wakambondinyepera ka wakutanga kuti he mulandlord uyu andibhohwa andikwizira renti because ari kusvotuka nemba yangu no that landlord has got more than hameno dzimba ngani muharare hapana pekuti angambosvotwa kuti wagara imba iyoyo no it's not like that life doesn't work like that i just needed to um, kucome and air out things kuti guys handina kupusa ini ndinongara manchinzi hee mai makete zvakati and please stop talking about my husband haana chaakakutadzira the least that you could do is kungomutendawo nguva shoma yaakakubatsirawo pekugara just thankful kungotaa murume uyo was there for me akandibatsira vamwe varume havazvide zvekuunza mashamwari mudzimba izvi but wakauya ukagara kumba kwangu ukagara for a long time ukazomover ukaya kuuk you were also staying in me with me motikari yacho macos aucho aunoshora ndiri kugara imba iyoyo tine cos but inonzi chi weare paying rent yemba yakazoeka kuassista ukagara unotaura kuti maiklo vakashotesa mafuta vaiba mafuta angu why are you doing this we went we struggled kuti mafuta ako apota achienda kumaclients you know it the other time ndindaicho matakura mafuta ako ndichisvika noo kuuk but still hauzoone sezvawakaitwa nevanhu hauzvione zvese izvozvo zvawakaitwa nevanhu munhu wese is bad in your eyes munhu wese akatoipa chionawo munhu waani wangu wokuti ano wokuti akakuti stop you stop wokuti akakuti teerera unoteerera handisi munhu anoda kutukana nevanhu and you know that and unotozviziva kuti maikilo havadi zvekutukana nevanhu havadi zvekutukana nevanhu handitodi zvekutukana nevanhu but today i had to come ndine hama woka dziri pasocial media dzirikutukwa tingoona muri kungotukwa whats going on kutamba hakudi kudaro kutamba hakudi head girl hakudi head mistress kunzi hanzi ndindofanira kunge ndichiita zvinhu pamberi ndindofanira kunge ndichitonga taizviita kuprimary zvezvekunzi uyu ndiye mukuru uchinonyengerera shamwari yako but still vacho vanofila kuti vachakwanisawo kuitawo zvandakaita or zvava i don't know i don't want to, to, to, to like kunonzi kufa kuzvifananidza but one way or the other they will see when they are close to you everyone thinks kuva padhuze newe it's, it's a blessing but they don't know sometimes it comes with a lot of pressure pakangoitika nyaya yabuda nanhingi pakangoitika nyaya ndiwo wataura pane dzimwe nyaya dziri very sensitive dzaunotoziva iwewe dzausati wakatomunuka pasocial media panapa but you want to come and start saying ye mdi aibudisa nyaya dzangu ye mdi aizoudza vanhu makuwa zvinondibhadhara here zvinondipa mari here zvinondipei you really need to change your ways mwe wangu because uchavachinjanisa varume kana chii 100 uchingoti uchishaya kuziva kuti problem iri papi problem ndiwe o oh, you need to change your ways that husband waunaye is a good man chingochinjawo unhu hwako for once chingochinjawo chiro achikuda zvinengeika anosvika pakuzonetawo nazvo kuti ii veduweka inini ihave done my best like zvandaitawo izvi inini ihave been there but anyway i'm tired handichakwanisi kurama ene zvipakubuda nyaya dzekunzi ndakadya mari dzevanhu ndakazo waidii kuzvitaura pese apa pataitaura tese wakadii kufonera vanhu vacho kuti inini ndine mari idzi dzandisiri kuona kuti dzakafamba sei but nhasi because tanetsana wakuuya pana boshora kuti hee maiklo vakaba mari dzangu vaipiwa mari dzangu nevanhu name those people ndavauye vanhu ivavo vachitaura nyaya dzekunyepa dzekuti anzi ndakapiwa mari ndakapiwa mari kupi ngavangouyaka vanhu vacho vataure vandiudze mari dzavakandipa kuti wakani ndakakupa 100000 ndakakupa 20 dollars ndakakupa chi ngavauye the problem is if you think of something and if things stuck in your head you, you say ndo chokwadi you were ranting neishe yekuti ndakabirwa 30000 natinashe that's why ndiri kundaka ndakapinda muzvikwereti that's why it's okay wakabirwa 30000 but you're owing more than 30000

ukatowana mari unenge uchiona kuti kupa wakutofunga kuti kupa munhu ka kuwesta mari kupedza hameno kuti unenge uchifunga kuti kuita sei but you feel entitled kuti ah, zvakatovharana hazvina ah, kuvharana my guy ipa vanhu mari dzavo people vanhu vari kugunun'una vanhu vari kugunun'una vanhu vari kurwadziwa kushanda mari kunorwadza just give people and see kuti upenyu hwako huchachinja sei usisina munhu anenge achichema nezita rako usisina munhu who is talking you are, you've got a potential to be bigger than what you are but you can't do that because uri kuzvitsikirira neutsinye waunenge uchiita along the way uri kuitira vanhu utsinye hwekuti unotora mari yemunhu haumudzorere mari yake hwekuti unotora mari zvikwereti zvemari dzevanhu mamuna you, you silence a lot of people How many people have you silenced? Why? Because you've got 1.5 million followers. Why? Because you are this. No. Enough is enough. We can't continue like this. We cannot continue like this. You are hurting a lot of people. A lot of marriage is broken nenyaya dzemari idzodzidzi munhu achinzi nemurume mari wakaisa kupi ndakabhadhira kuround bva zvazodii i was so saddened ndichiona kanyaya kamusikana kamwana kadiki diki who is our daughter's age wakanga wavhara mari ari kuchina ari kuchikoro mwana yaitofunga kuti ndiri kuitawo life ndoda kutangawo zvakati but she got into you youare supposed to use your platform to inspire vamwe vana kukurudzira vana to make sure kuti wamirawo for the girl child to show ma good ethics to the kids but what have you done as the mother you have failed your kids up to an extent yekuti vana they think mapono is the way to go no is not right i could be the big ndingave munhu akaipa ndakaipa zvekuti but i've done so well for my kids i actually did not do a live kumba kwangu because i respect my children i came to my sister's place because hakuna mwana she's alone i couldn't even do it because ndasikazive kuti iwill be talking about what vana vangu havafanira kutomunzwa zvinhu zvakadai but iwo even if you start shouting unotuka pamberi pevana vana vari mumba vachinzwa kuti mama vari on live and vari kutuka youare not doing any good to yourself even to your children vana navo vakufunga kuti pono is okay is not okay you still think kuti ndinorira ndinopisa ndinodi that thing yekupinda mujeo my guy it affected your brand so much that you don't need hautombozvizive kuti zvakakuaffecta svika papi it affected you so much it affected your brand zvekutodaro but you still stuck in the head kuti ndinopisa ndinorira ndinopisa ndinorira you need to reflect and make, work, work, make a way forward to clear that brand you know sometimes people understand you, it's okay kungoapologiza so vanhu vanonzwisisa you come and reintroduce yourself as a different person you are non already but ezvino izvi zita rako riri it's in the mud rimadhaka pakadzitaurwa nyaya dzembavha unowanikwa pakataura nyaya dzekujeri youare there pakataura nyaya dzemanudzu youare there pakataura nyaya dzevarume vakasiyana siyana youare there pakataura nyaya dzechihure youare there your name is in the mud zita rako riri mumadhaka you need to work on yourself and work on that name to rebuild it to rebuild your name your name is in the mud my guy your name is in the mud you want everyone kunzi ane chikwereti everyone ari kuvhara vanhu because unovhara vanhu andina chikweretini kunokweretwa benzi i've drove that car for I've, i've driven that car from i don't know how many months it's, it's about almost a year mm. almost a year chichingori chikwereti chete because youare owing so you want automatically everyone to be owing that's not how life goes life doesn't work, work like that tine zvipo zvatakazvara takabata takapfumbata and you cannot take away my, my, my, my, my blessing inin i cannot take away yours saka you do not go up by dimming someone's light your light will never shine brighter chero ukada kudzima kuti musaende kubasa kwake musamupe that is direct jealousy ukutonatsooneka kuti you are jealousy and envious kuti ngaasete brand i've never attacked your brand but you always attack my brand ndo pane chikafu chevana vangu ndo pane chikafu ndo pane fizi yevana i've got families that i feed vanhu vandoshanda navo ndo pane mari yavo ipapo mwari hava operated that way havazi vako mwari vekuti vanooperata nehasha dzako iwo nekutsamwa kwako voti saka nekuda kwaizvozvo life yamemory ngaitomira mwari havaoperate like that mwari vanooperata in his own way mwari doesn't operate zvese zvichinzi zita rako you want to say i've made ningi i've made why is it vanhu vacho nevari kuti vawakameka they are better than you you need to ask yourself why

kuti moyo wemunhu uyu wakaita sei thats why you see yourself every other day youare having mamisfortunes whats going on whats this nhasi pane misfortune mangwana waburirwa izvi kuswera mangu akosi kurira my guy those are misfortunes coming from people vari kuchema Those are misfortunes coming from people that you conned mari dzavo. Those are misfortunes coming from crying mothers vawakavhara mari dzavo vaifunga kuti we are starting a new life vaifunga kuti now zvinhu zvangu zvava kuzoita ndakapinda muraundi ndaka i've got vanhu vandinoona pasocial media vachinzi nevanhu vanopenga but munhu iyeka anenge you that person is hurting inside where is your conscience where is your conscience my guy mbuya vangu vaigara vachindiudza kuti chinhu chinonzi munhu iconscience if you now lose conscience kana usisina conscience wangu you are living with no purpose where is your conscience mwoyo wako uri kuudza unokuudza kuti kudii kuti unenge wavhara munhu mari unenge watuka munhu and you come online and start trying to pretend as if you are the nicest person the whole of the country yese vanhu vese vakaipa iwewe ndiwe chete munhu anoziva just think of the people that you have damaged i was emotional pandakaona the little minutes dzakaitwa nawasu uh, live yake haazi 100 percent right

It's not about you my guy. Dzimwe nguva kachingofunga kuti kune vamwe vanhu vandakavhara mari dzavo vaitofungidzira kuti vari kutoitawo breakthrough iwe you come online and you show your house munhu iyeye aida kutovako imba yake but wakamuvhara mari yake munhu iyeye aida kutoitawo zvimwe zvine mari iyoyo but wakamuvhara mari yake but you want to start say, pushing putting that picture yekuti ndiri munhu ndiri ndiri ndiwe ndiwe zvese ndiwe unogona zvese panyika panapa ndiwe wega unoziva kunaka kwako kwa, munhu wese akaipa who, not apana you've, you've dated a lot of men kusvika mune mumwe wakapinda naye muwhite wedding but that person achibuda wakatanga kumushaudha why what, what's happening what is it chii chii no it's not right zvekuda ungonzi ndinorema you know hapana chazvinotipa after all after everything has been said and done zvese ndezvepano pasi zvese nezvepano pasi but iwe waumbofa wakambozvifunga kuti ane ah, rimwe zuva ndichafa and ill live this earth what are you living for your children what legacy are you living for your children what legacy are you living for your children uri kusiyira vana vako legacy yei yekunzwi konzi mai vavo vaituka vanhu mbiri yekunzi mai vavo vaituka vanhu aiwa my guy you've got better things to do you've got better ways of living your name your name needs to be remembered nezvimwe zvinhu zvakasiyana not this zvekuti unzi unotuka stereki kutuka kwacho kwakupei you are roping from one place to the other wakagara umibhoreni ukanyepa kuti ndakatenga imba rent to buy ndadziwa wazobva wataura zvinowo mambo mangwana wafuma waapa mangwana ezvino izvo wakuenda kudema you need to speak to god just chimborefresha upenyu hwako uone kuti you are not worth kuti ugare kwauri kunogara ungadai utori mumadheu muzvidheudheu umu because unopisa ka my guy unopisa zvekutodaro i think ihave spoken my mind and eh, i have aid out zvanachida kutaura handisi munhu anouya kuskotukana nevanhu on social media I've got my story that has been inspiring a lot of people and vanhu ivavo they've been coming to me vachikumbira ah no sisi tete musadaro zvakati you know and i understood and I understand and i really want to apologize to them and just before i did my life ndaona mameseji akawanda kufoni kwangu yee usazotaurawo zita rangu yee ukazopinzawo zita rangu guys masenyu haana basa zvekudaro kwandiri zvekuti mungatofunga kuti ndingangodaura machitongo mataura pandafungira no no handizi munhu anoda kutaura taura masti evanhu kana kuti anoda kuita sei no you thought maybe i was going to address this in another way yekuti tabva tazoenda kwakati bva tazodai bva tazonamba kwanhingi bva tazodai no handizi benzi i just wanted to speak my mind I really wanted to speak my mind because this has been getting out of hand. And they, if there is need, yekuti ndichadzoka ndichita imwe live, I will definitely do it. Because I cannot watch and fold my hands ndichingotukwa every day. Ndichingotukwa every day. I can't. Andikwanise. I just can't. Ona kunyora ma message. wamutumira ndatenge izvi mm. pachine chimwe here chenda ndichausiya
nyora ningirikini mafruits hapana akusiya sina kusisina mafruits futi nyora mafruits vatumire mafruits nenenge mostly iripo icancele yeah.

zvenyaya yedu yatanichiita tine part 9 weare going to continue from there thank you guys i love you all thank you for your support vanhu vese vanondisupporta ndokuappreciatai i thank you so much